Ku va ndzi ya vulavula hi ti-album leti humeke eka paseka ya lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu ha swi tiva leswaku ri ku na ti-album to hlayanyana leti ti nga huma naswona leti hi tiphineke hi tona eka paseka leyi humaka eka yona paseka se yi hundzile naswona ha swi tiva leswaku ri i vamani lava nga fika va twakala kumbexani i vamani vunanga bya vona lebyi nga fika byi ba bembele eka gaza Ni nga vula leswaku ri munhu loko a ri xiyimbeleri swi lava a tiva nkarhi lowu a fanekele a humesa hi wona a wu fanelanga u humesa hi nkarhi lowu ku nga na nkwetlembetana wa ku va swiyimbeleri swi humesa vunanga bya swona ngopfungopfu loko u swi tiva leswaku ri swiyimbeleri leswi nga ta humesa i swiyimbeleri leswi nga na ntikelo ngopfu hi mhaka ku swi nga endleka leswaku ri vunanga bya wena byi hetelela byi nga yingiseriwangi. se swi kahle leswaku ri munhu a tiva leswaku ri u humesa hi nkarhi wihi okay ku tsemakanya kwalano ku vi na psycho u humesile ku vi na mapele the boss ku vi na hlavu sikiza ku vi na man flow ku vi na boti ready ku vi na phesi mfana na van'wana lava ni nga vangiki na nkateko wa ku va ni twa ti-album ta vona eka ti-album leti ni ti boxeke leti nga fika ti va emilon'weni swinene i album ya Psychology, album ya Hlaya Vusikiza, album ya Percy Mfana na album ya Mhani Flow hi leti ni nga vulaka leswaku ri ti fiki ti va emilon'weni ngopfu ku hundza ta lavan'wanyana Psychology u tshama a vula marito yan'wana leswaku ri a nge se tshama a ba thyaka. kambe n'wina mo ka mi nga n'wi lavi ende i ntiyiso loko hi yingisele album ya psychology swichayachayani swa yona na leswi nga yimbeleriwa swi na ntikelo kambe loko ti-album ti nge se huma mr post va tshembisi leswaku ri loko album ya psychology yo ka yi nga pfali kumbexana ko ka nga twakali yona eka paseka leyi humaka eka yona va ta humesa mali ya ku ringana ntlhanu wa magidi ya tirhandi kumbexani va tshika na vona va nga humesi hi N'wendzamhala. Kasi na Mapele The Boss na vona va tibohi leswaku ri hi Paseka leyi humaka eka yona, loko vunanga bya vona byo fika byi nga karhati kumbexani ku pfala, na vona va tibohi leswaku ri va ta humesa mali ya ku ringana madzana yambirhi ya magidi ya tirhandi. Se mi ta swi vona leswaku ri vanhu lavawa a va kombisa ku titshemba. Hi ku ya hi mina ni vona ingaku a ku ri ndlela ya ku va va maketa ti-album ta vona ku nga ri hi ku va tiyisisa leswaku ri va ta humesa mali leyi va nga tshembisa yona leswaku ri loko swo tshuka swi nga fambi kahle va ta yi humesa a hi ndzeni ka yaleyo loko hi languta ti-album leti nga huma ivi hi karhi hi kambakamba kwala ka swiyenge swa mabulu hikuva hi vona leswaku i mani loyi a nga fika a twakala ngopfu. loko hi kamba ngopfungopfu ka swiyenge swa mabulo swo njhe hi vo tiktok a mi kuma leswaku ri vanhu va endla mphikizano hi tinsimu ta swiyimbeleri leswiwani ku fana na risimu ra sikiza boys leri a ra ku maxaka khazi na khazi va hlayisana risimu leri hi ku vona ka mina ni vona ingaku hi rona eka pasi eka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi nharhu ka ti-album leti a ta ha ku huma ri nga fika ri teka xidlodlo kumbexana ri nga fika ri famba emahlweni ku hundza letin'wanyana loko ka album ya sikiza boys ku vona risimu lera ra tinkingha a swi vonaka ingaku hi rona ri nga ta fika ri va emahlweni kambe ni vona ingaku hi mhaka ya ku risimu leriya swichayachayani swa rona swi yelana swinene na swichayachayani swa ngurangura ni vona ingaku hi swin'wanyana swi nga fika swi yisa risimu leri ehansi mhaka ku swichayachayani leswiya se a swi tolovelekini etindleveni ta vanhu kasi na le ka risimu ra psychology leri nga thyiwa leswaku ri msila wa yingwe na rona ni voni ingaku hi rin'wana ni nga ta fika ri ba bembele swinene eka gaza kambe a swi fikangi swi va hi ndlela yaleyo nakona ni vona nga ku swichayachayani leswiya tanihiloko swi tolovelekini swi karhi swi fana na risimu ra sikiza boys Leriya va nga feature ra Phoxi Girl ra ku hi swi endla kwala swi hela kwala ri fambanyana hi ndlela yaleyo se naswona swichayachayani leswi a swi tolovelekile etindleveni ta vanhu se ni vona ingaku hi swin'wana swo swi nga fika swi endla leswaku risimu leriyani ri fika ri nga fiki ri ba bembele leyi kulukumba eka gaza kasi loko hi languta eka tlhelo ra album ya mhani flow va karhi va fambisana na henisi ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri ni fambe rhongo hi rona leri nga fika ni ri vona ri ba bembele ka swiyenge swa mabulu ni nga vula leswaku ri hi rona ka album ya vona leri a ri famba emahlweni kasi loko hi kamba ka swiyimbeleri leswin'wanyana ni nga vula leswaku ri van'wanyana a hi kotangi ku va na nkateko wa ku va hi vona miphikizano hi tinsimu ta vona ka swiyenge swa mabulu hi ku a hi va vona swin'wana swiyimbeleri mi kuma leswaku ri ku endliwa miphikizano ngopfungopfu eka tiktok vanhu va karhi va encenyeta tinsimu ta swiyimbeleri kambe swin'wana swa swiyimbeleri a swi vangi na wona nkateko walowo wa ku va vaseketeri kumbe valandzeri va kumeka va karhi va tirhisa tinsimu ta swona va endla miphikizano ka swiyenge swa mabulo Kambe ndza ha phinda nakambe leswaku ri khazi na khazi va hlayisana, hi yona leyi a yi famba emahlweni. Xivangelo i ku risimu leriya ri famba hi layini ya va Doctor Sophie ende ha swi tiva leswaku ri vanhu va ti rhandza tinsimu ta muxaka lowuya ni twa ingaku hi swin'wanyana naswona swi nga kucetela leswaku risimu leriya vanhu va fika va ri tsakela na ku mahungu ya rona hi woxe ma endla leswaku ri munhu a kumeka a tsakela risimu leri ha swi tiva leswaku ri ri vulavula hi swo huma endleleni and vanhu va rhandza ngopfu swilo swo huma endleleni se ni nga mahungu ya rona na xitayele lexi nga tirhisiwa laha ka risimu leriya hi swin'wana swi nga kucetela leswaku risimu leriya ri fika ri tsakeriwa swinene hi vaseketeri kumbe hi valandzeri kambe ndzi vona ingaku hlavusikiza Hambileswi eka album leyiwani a nga fika a antswisa swinene kambe ni vona ingaku eka N'wendzamhala swi lava leswaku ri a ya emahlweni a antswisa hi mhaka ya ku le ka Ngove tiprodusoro ta Mister Post vafana lava va tikisa xandla swinene se swi lava leswaku ri Hlavu Sikizi a kuma van'wanyana va ku n'wi pfuna hi ku loko wo languta ni le ka album leyiwani ya ha ku humaka u fike a pfuniwa hi van'wanyana Se ni vona ingaku a swi enelangi swi lava leswaku ri a kuma van'wanyana nakambe va ku n'wi pfuna leswaku loko ya ku N'wendzamhala va kumeka va hlanganini xipanu xa vona xi kumeka xi hlanganile hi mhaka ya ku le ka Ngove vafana lavaya a ve le ku tsetseleleni vafana lava ve le ku tikiseni ka xandla leswi leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina